Җәяүле Роберт Исламов! Точно, в натуре!
Давай быстрее! Моннан? Курыкмагыз рисковать. Миңа психолог та кирәк, мин ялкау. Алло, мы ищем таланты. Есть что такие среди вас? Шоклар кебек җие болай итеп барабыз.
Бүген яңа яңалыклар түгел тапшыруының кунагы Ләйсән исемле гаҗәеп шибәр Туташ. Аны ничегрәк итеп таныштырсак дөрес булыр икән, әйме? Ул безнең психолог та, ул безнең массажист та, ул безнең риэлтор да һәм многофункция. Әйе, әйе. Күп кырлы талант иясе. Күп кырлы талант иясе. Әйе. Безнең максатыбыз ничек безнең икән? Блогер. Блогер бар бит әле безнең, әйе. Безгә тәлә без бит инде артистлары гына чакырырга чакырырга димәгән бит. Менә, менә, нәкъ өстенә басып. Йолдызлы кунакларны, юк, йолдызлы кунакларны чакырырга без тиешбез. Менә йолдызлы кунак бит инде. Безнең әйе тапшыруыбызда ниндидер билгеле җырчылар гына булмаячак, хөрмәтле караучыларыбыз. Гомумән, безнең Казаныбызда яши торган төрле-төрле төрле һөнәр ияләре дә безнең менә шундый тапшыруыбыз геройлары булып чакырыла алачак. Шуңа күрә алдан ук әйтеп куйыйк әле, Роберт, теләгегез бар икән, безгә языгыз әле. Языгыз, әйе, сез дә. Без дә киләсебез килә, сөйли сүзләребез бар дип. Бу ят кунак, әйе, ят кунак. Димәк, без июньгә нәтиҗәләр ясыйбыз, әйеме? Йомгаклау. Тәмамлыйбыз шулай без июньне. Эх, җәйнең беренче ае да тәмам. Ә бер дә җибәрәсе килми мине болай дип тотып тотып. Дөресен генә әйткәндә, дөресен генә әйткәндә ачу чыга. Нәрсәгә? Июнь үтте дә китте. Нәрсәләр безне борчыды, әйме? Так. Әлеге э, җәйнең беренче аенда нәрсәләр борчыды? Кемне нәрсә? Мәсәлән, мин үзем башлап җибәрим әле, әйбәт. Әйдә. Мине Ул мине борчымаган да, ләкин ул казанлыларны, дөресрәк әйтсәк, безнең автомобильчеләрне борчыган бер вакыйга, ул Миллениумның яртысын ремонтка ябып куйдылар. Менә. Хәзер инде өстәвенә менә үзәктән, монда Бөкеләрдән төшәем, хәзер Миллениумда, гомумән, парк, Горки паркы тирәсендә безнең Бөкеләр тагын да күбәйде. Менә, менә шунысы мине борчый. Һәм бу хәбәрне җиткерде безнең а, авто йөртүчеләрнең иң атаклысы. Җәяүле Роберт Исламов. Мин, мин 2018 елдан бирле машинасыз. Прикинь. Сине бу проблема нигә борчыйсың, дустым? Хәтта мин барып телефонда утырсам да, яңа аның не йөртүчесе не психлана күбрәк әйме. Ә, син аңа карап син дә Мин ашык дә түгел. точно в натуре. Продолжай, продолжай. Әйдә. Әйе, кабахәтләр. Менә шундыйрак тотта инде. әйе. Юк, бу беләсеңме? Теге алда утырганда күз тәрәзәңне төшереп әймә алдага. Давай быстрее дип син дә кычкырасыңмы? Кычкырам.
Мин кычкырам. Менә Гүзәл, миңа сорау һәм син син кычкырганба. Туктагы. Гүзәл, синең кайчанда булса, әйе. Рульдә йөргәндә, әйе. Сүгенгәнең булдымы?
Үз эченнән генә. Ну нинди сүз менә, үз эченнән. Әйтми инде мин.
Әйтә әле, әйтә. Үз белән.
Әйдә, Миха, әйтә барамын, син болай дирсең, ярмы? Иң яраткан сүзем бар име? Юк инде, Юлер, алай димим. Юк, бу татарчасы. Юк.
Мин Мин, әтидән өйрәнеп калган сүз ул. Нинди?
Безнең әти шундый менә алда берәр нинди тормозить итеп бара торган я бер ике полосаны бер итеп бара торган бер юртыш була икән әйме ул аны шундый тәмләп әйбәт сагаррак дип әйтә беләсезме шуңа күрә алай болай ишетсәгез юлда барганда бу миндә булырга мөмкинмен инде хәзер сарык сарык дип Ярый, Роберт, әйдә дәвам иттерик әле. Менә безнең бит инде Ләйсән белән таныштырдык. Шулай да Ләйсән, бәлки без синең турында нәрсә дә булса әйтми калганбыздыр. Ну, мин добавить иттем үзем. Блогер. Блогер, э, начинающий.
Башлап җибәрүче, башлап җибәргән бу. Хәзер инде дәвам итүче блогер э, булырсың дип ышанабыз. Э, менә менә мәсәлән, мине, әйме, нәрсә кызыксындыра хәзерге вакытта, әйме. Без инде яңалыклар түгел дигән тапшырайма. Мин моны әзерләп килгән идем. Кешенең кайсы Гәүд, э, э, гәүдәсенең кайсы өлешенә басып әйме? Менә болай ул нитен, дигән экстаз халәтенә җиткереп була. Сыйпыйсың исеннән дә, шеметәсең исеннән. Юк, бу Баска сорауга үз- хәтта мин дә җавап бирә алам, Роберт. Һәрбер кешенең ул Үз- ул җире аерым инде, шулай бит инде. Җирая. Но вс- бөтен кешенең колак, колак.

не колактан башлана менә ул колактан аска таба ләсәң ул колактан аска таба төшәме әллә өскә менергә кирәкме башка аска таба аска таба димәк менә бу өлеше түбәсеме аның кадәр түгел әйме нет юк юк юк ә менә мин мин юк менә мин үземнән чыгып әйтәм мәсәлән кешенең менә ут эшенә кытыклыйсың бит менә алай итәсең бит әйме ә дип китәсең менә ничек итеп китәсең
йомырыкларның бары тик ни яхшы сынына сөйлисе килә башлый әй болай сөйләп болай әйтәсең ай мине яптылар тукта алайса син яптылар роберт тукта әле алайса син бик каты кызып нервылана башлаганда болай әйтергә кирәк юк егет кешеләр обычно яраталар массаж головы күбесенчә киләләр массаж головыйга вот ул просто килешәм
Менә акы ничек дип аңлатыйм инде менә. Ничек бар менә? Чистарына аларына башлары ял итә. Әйе. Минем әти әйтергә ярата, инде миңа массаж башыма эшләсәм, минем теге акчалар күбрәк килә башлый.
Менә бит оказывается. Э, оказывается. Так что вот это тоже работает. Юк, шуннан да шулай бит инде. Әйе. Менә моннан баш, әле менә моннан менә. Моннан менә моннан өскә таба менеп китәсең менә. Бу минем бу минем яраткан урыннарым дию инде. Аркада менә монда менә. Юк, син аны нигә миңа күрсәтәсең? Мин бит массаж ясарга җыенмыйм. Мин күрсәтәм генә, гомумән. Бу сиңа гына түгел, без бит тапшыру яздырабыз бит. Юк, ул бөтен совет хатын-кызларга ирләренең күп акча эшләсе килсә, пожалуйста. Матурым.
Юк, бу без мин килешәм. Мин генә массаж ясыйм өйдә.

Акча дигәндә, ничек инде акча дигәндә үзеңне алмаска инде, Роберт? Яра, иреңне ясап карарсың әле. Давай. Соңыннан бер айдан тикшерерсең, акчасы күбәйдеме юкмы? Лә, ә менә массаж, массаж дип әйтәбез, әйме, Ләйсән, менә Роберт, син хәзер бик тыныч кына утыр, не напрягайся дип әйтәм инде, әйме, туры кара әнә инде, әйме. Менә минем маңгайдагы нигә бичәгә карагыз. Менә Роберт туры карап торасың инде, әйме, бик не напрягайся, бик елмаймасаң да була. Гадәти генә синең менә шундый кыяфәтеңә әйме. Ләйсән, Гадәти? син Тукта. бит әле безнең а, биткә массаж ясап, кешене а, тагын да теге ничек дип әйтәләр әле? Яшәртә. Яшәртә аласың. Әйе. Менә Робертка әле хәзер йөзендә ниндирәк точкаларын массажларга кирәк. Мин гадәт, Ул э, гадәттәге Тиз арада. Юк, үзенчә ул яшь күренә, конечно. Мин аны карт күренә дип әйтмәс.

И без мәсәлән биттә не, не напряженный булырга тиеш мышцаларда. И как раз таки без массаж ясаганда без аларны чыгарабыз менә шул напряжениеләрне, кешенең эмоци теге күңелрәк җиңел булып китә. Бар җылаган кешеләр дә чөнки, потому что үзенә җыйган кешеләр күп. Әйе. Андыйлар бар. Конечно, теге яшь булып китә инде битләр. Когда син бөтен авырлыкны чыгарасын, тем более бит күтәрелеп китә, чөнки мышцы расслабляются.

Яшәрәсегез килә икән диелә. Гүзделечка, безнең тамашачы иштәдер дип уйлыйм, әйме. Ләйсәнгә, Ләйсән янына рәхим итегез. Яшәрәсегез килә икән, әйе. Ял итәсегез килә. Юк, ә чынлап та массаж белән яшәреп була, әйме? Кешеләр бит үзләре, мәсәлән, мин обучение үткәрергә могу, и уже кеше уже үз-үзенә массаж ясый ала. Там, и не надо сиңа йөрергә, массажга, акчарам итәргә, грубо говоря. Син можешь үзеңне үзең яшәртеп. Килешәм, килешәм. Вот мин как раз хочу августның ахырларында э, обучение.
Обучение. Да. Опа, сабантуй турында сөйлә әле әле. Менә сабантуй турында сөйлә, менә. Синең темаң яраткан э, темаң. Әйе. Җәмәгать, без әлеге теманы июнь, майда. Июнь буе. Апрель ахырында сөйли башладык без. Апрель, май, июнь менә хәзер без аңа нокта куябыз. Сөйлә иде сабантуйлар турында. Рәсән, рәсән дә сөйләр. Иң яраткан темам дисең, әйме? Безнең июнь бит инде сабантуйларга бай булган. Сөйләмә, аннары тагы әйтәсең бит, мин генә сөйләдем дип. Ярый, килешәм.
Безнең Татарстан күләмендә, төрле районнар һәм шәһәрендә инде билгеле булганча, традицион рәвештә Сабан туйлары гөрлә, дәйме? Син дәсәм менә мәсәлән Сабан туйга кайттыңмы? Кайтмадың. Ашарга гына кайттым. Ә син Сабан туйның үзенә чыкмадың. Юк, чыкмадым, серьезно. Димәк, кунакка гына кайттың.
2 ел чыкканым юк Сабан туйга. 2 ел.
2 еллап.
Мин нәрсә чыккан?

Бәрбер. Утырырга кеше бар иде. Утырырга кеше бар.
Кич утырырга да хәтта инде соңыннан. Ә ул шәһәрнекендә бит инде анда бер-ике тапкыр гына булганым бар, честно, теге. Баш авырта башлый.
Баш авырта башлый. Аның халыкның күплегеннән әйе. Нәкъ шулай. Энергияне суралар.
Менә как раз массаж ясый барасың, теге энергиясен болай йөрисең. И, кстати, анда бит менә авылга кайтасың, шәһәр кешесе кайта, авыл сабан туена күбесенчә. Туганнар белән җыелышып, шунда утырырга, кичләрен бергә шашлыклар пешереп утыра. Ул менә бер үзенчә ничек дип Шундый матур гореф гадәт инде ул Гореф гадәт, әйе. Традиция. Безнең дә шулай. Шуны шуның өчен кайтабыз авылга бергә бөтенебез. Күңелгә чынлап та рәхәт булып китә, әйме? Үзеңнең танышларыңны күргәч, һич уйламаган кешене очратсаң, әйме? Ниндидер яңалыклар белеп килү. Нәрсә дип әйтик инде, әйме, бер гайбәт ишетү. Безнең дә шул.
Кызыклы. Туганнар җыелалар, әйме, ләкин менә сабан туйга төшмиләр. Менә.
Тоже шәп бит инде, әйме. Әйе. Ихатада утыралар, шашлык манда, ниләр шубары пешереп шулай матур күренеш. Ул ихата дип сөйләшә, ул башкорт, э, башкирия ягына кайтасы. Юк, ихата гүзәл, гүзәл. Син Разганы бу диалект әйме һәм аны э, Башкортстанда гына түгел, аны Татарстанда да сөйләр, ул безнең Башкорт ягына якын э, регионнар, районнарда. Көнчыгыш районнарда безнең Татарстанда алар шулай дип сөйләр. Мисал, ә Буада яхата диләр бугай. Мәсәлән, шулай. Ә юк, Буада Буа диләр.
Баулы, э, Азнакай, Мөслим, Актаныш. Сездә өйне нәрсә дип әйтәләр? Өй. Бездә дә өй диләр Бездә дә өй диләр. Син аны ызбаны башка ниләр белән бутыйсың? Ызба диләр ул, мәсәлән, Нурлат якларында, Аксубай якларында именно менә. Безнең Буада туганнар баралар, ызба диләр, аланнар диләр. Буа да шулай диләр.
Дорожные да шүпрәләр шулай ди. Бу мишәр яклары алар ызба дип әйтә. Ызба дип әйтәләр, әйе. Ихатаны, ихатаны татарлар да ихата дип дәшәләр. Ихата дипме?
Әйе. Әллә.
Йорталны ихатае. Сез просто Казанның бу ягында булганга күрә,

Мистер Сидр, Мистер Сидр эчемлеген эчеп, якынча әллә 35, әллә 38 кеше һәлак булган. Син ишеттеңме аның турыда? Бу инде Ульяновскида башланды, Самара өлкәсендә, шулай ук Удмуртиянең кайбер районнарына эләккән әлеге эчемлек. Шулай ук Татарстанга эләкмәде, ялгышмасам, әйме? Ләкин аның шул 35-е һәлак булды диләр, ә 50-гә якыны больниста ята. Менә э, шундыйрак әле мин моны Бик э, бер дә матур э, вакыйга да түгел инде, әйме бер дә күңелле күренеш түгел, ләкин бу э, тагын бер тапкыр спиртлы эчемлекләрне эчү ярамый дигән э, кисәтүне исбатлаучы бер хәл. Әйе, килешәм.
Гомумән, э, андый эчемлекләргә ушыгыз китмәс инде. Зинахар өчен әйе. Җәмәгать туктагыз инде. Эчемлек, шундый спиртлы эчемлекләр эчүдән. Гомумән, без аларны разливухалар дип атыйбыз бит инде, әйме? Андый бер... Атыйсыздыр инде. Ай, без анда, без анда кермибез, сез анда кермәгез. Туктагыз, ул начарлыктан. Менә миннән үрнәк алыгыз. Әй, әй, әй. Мин бит эчмим.
Бокс белән шөгыльләнә. Ай, а, а, эчмим. Тартмый дип тә өстәрин, тарта.
Юк, тартам. Әйе.
Гаиләмне тартамы? Анда эшне тартасың ай бөтен. Илшат Рахимбай дигән татар кинорежиссеры үзенең Россиягә үз премьерасын тәкъдим итте, күрсәтте. Ягъни 22 июнь көнне Казанда Микулай фильмын халык ниһаять карарга күрде. Белсәң, син гомумән аның турыдан нәрсә дә булса ишеткән булмадың. Ишеттем, күрдем Инстаграмда кешеләр бик күп булдылар. Обычный блогерлар бик күп посетить итә. Менә, әйе, әйе, әйе.
Обычный был син, син дә барырга тиеш инде бит. Ну, бит әле мин теге башлап җибәрүче генә булыр, шуңа күрә мине чакырмадылар әлегә. Аха. Ә гомумән барырга уйлыйсыңмы? Безнең, безнең ватан. Кино карарга яратам.
Вот серьезно барып кайтырга була, дип уйлыйм. Монда бит әле өстәвенә безнеке бит ул үзебезнеке. Аны бит әле татар кешесе төшергән. Отзывлар укып карарга кирәк инде бар алдыннан, но э, Монда бит әле нәрсә дигән, менә бит Гүзәл син э, тапшыру башланыр алдыннан таныштырды бит, психолог та дигән инде, әйме? Монда менә э, без Илшат белән сөйләшеп алган Рәхимбай белән. Ул как раз таки менә нәрсә диде, психологик моментлар бик күп диде. Психология белән шөгыльләнүчеләр сезнең өчен әлеге фильм бигрәк кызык була диләр. Тогда мин обязательно барачакмын инде. Мәҗбүри, әйе.
Юк, бу безнең өчен дә мәҗбүри, без аны карарга тиешбез. Юк, һичшиксез без монда барачакбыз да, Роберт, караячакбыз да аны. Әйе, әле үз фикеребез белән тагын бер бүлешербез әле, әйе, тапшырда. Ләкин менә тагы бер шул ук сүземне кабатлыйм. Безнең Татарстаныбыздагы талантлы егетләрнең менә шундый иҗатын Әйме, аның иҗат җим, аларның иҗат җимешләрен без дә хупламасак, аны тагын кем күтәреп алыр? Ә, фикерем шундыйрак һәм гомумән Илшат Килешәсеңме, һәрбер тапшыруыбызда без үзебезнең Татарстандагы талантлы егет кызлар турында сөйлибез. Я шулай булырга тиеш тә бит инде. Әйе. Әйе.
Алло, мы ищем таланты. Есть шультаки среди вас?
Ләйсән, синең үзеңнең, бәлки, берәр әйтәсе килгән фикерең, җиткерәсе килгән сүзләрең бардыр. Сез менә хәзер сөйләп утырдыгыз Татарстан турында, менә безнең теге үсеш турында, яме. Әйе. И менә Казан, безнең Казан, без бен теге творческий яктан гына түгел, ә болай да менә скоро каравышлар буенча уже без Мәскәү уровенена барабыз. Иншалла. Да.
Иншалла, иә. Ал- Аллаға шөкер, даже вот недвижимость янынан әйтәм инде мин. Әйе. А, Хәзер әйе. дини кызыксынам.
И в скором времени, Алла бирсә киләчәктә безнең Казан э, зураячак. Прям Әйе. ширинага карап э, Киңәячәк. әйе. киңәячәк. Күбе, мәсәлән, хәзер авыл читат иткән районнар дип Әйе. әйтик инде Казан ягына кергән, алар керәчәкләр шәһәр исеменә. Ага. И Мне кажется, Казан э, бер биш елдан соң вообще Мәскәү уровена җитәчәк. Ну, Без мин... творческий яктан гына түгел, и шәһәр буларак та зураябыз. Ай, ай, ай. Әйтәсем килә. Ә менә син чынлап та бит Шәһәр инде үсә. күчемсез миллек э, белән кызыксына Әйе. дидең, әйме? Ә, Менә хәзерге вакытта ә, күчемсез милекнең күчемсез милек өлкәсендәге эшләр ничек бара? Кешеләр алалармы, сатып алалармы, кыйммәтсенмиләрме? Бәяләр бик нык сикердеме, әллә әлегә бер тирәдә генә торамы? Әйе, менә ничегрәк хәзер ул? Недвижимостьта күчем чыкмый бит тә, дип әйтик инде. Ямасы синер өчен. Чөнки анда гел бәяләр төшми беркайчан да. Алар үсәләр генә. Киресенчә үсә генә.
Алар төшергән, может, 100 меңгә, 200 меңгә, а так теге штук э, миллион төшеп бер кашында Анысы шулай инде. утырмаячак. Менә хәзерге вакытта күчемсез милек э, сатып алу өчен әйбәт вакыт. Менә хәзер э, именно җәй көне әйе. Ни өчен?
Чөнки
э, новостройкалар, Әйе, әйе.
алар выгодный ставкалар бирәләр. Мин теге ачылмагыз иде төш әйтә алмам. Мин борчылма Әйе, инде, бигәбез, сөйлә, сөйлә, бигәбез, рәхәтлән. Алар э, ставкалар хәзерге вакытта бик әйбәт, уңайлы вакытларга туры киләләр.

недвижимость әйе үзеңә карата син мәсәлән төзелеп бетергән вакытта син ипотеканы намного азрак түлисең анда мәсәлән өчтә ике процент менә шул тирә мәсәлән кеше түләргә тиеш ди утыз биш мең ул аена унбиш мең түләп бара әйе әйе пока что төзелеп бетмәгән комплекс ну шәп шәп димәк фатир аласыгыз хитрестлары бар чөнки шуңа күрә бит инде кешеләр риэлторларга обращаться итсәләр алар күбрәк возможностьларны беләләр И когда син аласың икән новостройка, яңа дом, сиңа түләргә кирәк түгел риэлторга да, синең өчен только застройщик отвечает. Да, поэтому вторичка белән новостройка арасында бик зур аерма. Мин ул секретларны белгән булсам, мин алган булыр идем үземә новостройка. Менә шундый нечкәлекләр.
Син дә фатир алган идең, әйе. Менә шундый нечкәлекләр бар, әйе. Ә менә бу син әйтәсең, ә, җәй көне алуы күпкә ә, отышлырак Ул дип менә инде, хәзер, әйме? по-моему, 30 июньгә кадәр әй, күп менә шундый возм- Ә аннары соң арта башлыймы ставкалар? Чөнки скоро мәсәлән август ахырына кадәр студентлар килә башлый. Ага. Ә, И немножко бәяләр арта башлый. Анда бит тоже бар. Яңа ел алдыннан тоже кешеләр күп ала башлый, чөнки анда тоже бераз в- Бәяләр Әйбәт бер урында вакыт, әйе. урында тора. әйме? шуңа күчте. Мгм.
Хәзер менә җәй,

Тегене... Тем более, хәзер без скоро ала нәрсә Мәскәү районына җиткәч инде, анда тем более да артачак. Әйе, күрәсең моны бит.
Ә менә Мәскәү бәяләре белән чагыштырганда бездәге бәяләр күпкә түбәнрәкме? Әзрәк.
Без Питерда да арзанрак даже квартиралар түгел. Бездәгедән.
Әйе, анда да можно выгодно. Казанда бәяләр әйтмәсәм мин. Конечно.
Сан Петербургта фатир бәяләре Казанга караганда арзанрак, әйме? Шулай әйтергә. Тик әйтәсем килми дип, намного бик күп преимущество разница бар. Анда да шул новостройкаларда ма инде ул? Вторичкада да шул укма. Икенчел торак дип әйтик инде, әйме? Теге ияләнелгән һәм всегда всегда выгодно покупать не. Новостройка. Әйе. Чөнки син аны можешь потом выгодно продать. Да. Ул бит как инвестиция идет. Ул прям целая наука, аны өйрәнеп бетергесез түгел. Да.
И шуның белән кызыкта инде ул. Мин бит яратам яңадан яңа әйберләр өйрәнергә. Э, постоянно менә хәрәкәттә булып торырга, бер урында гына утырсам, как будто минем тормыш Югала барган шикелле. Юк, ул бөтен кешегә дә шундый ук э, киңәш э, биреп тә була. Бу- Әйбәт инде. да. Бер урында гына утырсаң, ул ничектер менә теге мүкләнә башлыйсың. Мин Әйбәт. әйтәсе килә, курыкмагыз рисковать. Ничек итеп болай тормышта э, үзегез теләгән әйберләрне шуңа ашырырга тырышырга кирәк. Мгм. Моны син үз Курыкмаска тәҗрибәңнән дә кирәк. чыгып әйтәсең. Ул ул менә зона комфорта дип әйтәләр бит инде та- русчалар, әйме? Мгм. Аннан чыгарга кирәк. Ялмаска кирәк үзеңне күрсәтергә дөньяга, яме. Теләгән хыял менә эшли торган эшләрне эшләп калырга кирәк дип әйтәм инде. Җырларда да бит әйтәләр ич инде, эшли торган эшләреңне эшләп кит дип инде. Әйе, әйе.
Без бит бу тормышта бер яшибез. Ул бит безгә эмоцияләр, ощущениеләр күпме бирә. Килешәм, Гүзәл.
Менә сезгә тегене мондый төшенчә. Кеше нәрсә нәрсә әйтер дип әйме? Әйе. Республиканың.
Авыл кешесендә күбрәк инде. Бу без аны Гүзәл без синең белән бер сөйләгән, сөйләшкән идек бу темадан. Бу безнең

Бигрәк тә бу татар халкында, әйме, татар гаиләләрендә бик таралган шундый күренеш бит инде, әйме. Кеше нәрсә әйтер, ул нәрсә дип әйтер, ой, яхшы түгел, ой, кешедән яхшы түгел дип. Менә чынлап та хәзер хәзерге вакытта менә бөтен күпләр моны аңлый, моның дөрес түгеллеген аңлый. Шуңа күрә ничектер үз гаиләңдә дә боларны булдырмаска кирәк әмә ләкин ләкин үзеңнән менә шул әйберне кеше нәрсә әйтер дигән әйберне чыгарып ату бик Җиңел түгел. Авыр. Бик авыр. Ничәсе?
Хәтта хәтта менә блогерлык темасында кузгаттык бит инде, әйме? Блогер буларак та син берәр әйбер яздырасың, шунда ук карыйсың, эй, мондай әйтмиләрне. Әйдә, перезаписывать итимә.
Әйе, кеше көлер инде, эй, кеше ямьсез дип әйтер, эй, кеше бигрәк сөйли белми дип әйтер. Менә как раз кеше... Егерме төрле уйлыйбыз, шулай бит менә. Но кеше шулай дип әйтергә тиеш тә как раз. Бу әз генә генә кешенең үзендә а, самокритика булырга тиештер дип уйлыйсың. Ул неуверенность.
Су- Яздырдың чыгар, яздырдың Әй, чыгар. яздырдың Ул чыгар. как раз синең неңнән күренә. Анда нәрсә, дөрес әйтмәдеңме? Көлсеннәр синнән. Әйе, әйме. әйе. Дөрес әйттең, о, монда синең дөресеңнән синнәрем шаккатсыннар әйме монда. Ну, тегене сен- Ну, ладно инде, дәвам итмим инде. Бу ладно, дәвам Әйе, итмим. кәнфитләнмәскә, мат- а- артык матурламаска кирәк, әйме? Егет кешеләрдә уверенность күбрәк дип әйтәсе килә, хатын-кызларга караганда андый яктан. Әйе. Әйе.
Ә менә син психолог буларак та, әйме тапшыруыбызны төгәлләр алдыннан, менә син психолог буларак та кешегә менә менә шушы үз критиканы әз генә генә киметер өчен нинди киңәш бирер идең? Менә без бит инде күп әйтәбез үзебезгә обещаниеләр бирәбез. Мин шулай эшлим, мин болай эшлим, тегә эшлим. И без аны артка чигәбез. Мешоклар кебек җыеп болай итеп барабыз, мулай эшлибез, тегеләй эшлибез дип әйме. Сез аны просто алыгыз да эшләгез. Оялмагыз, курыкмагыз, кеше критикасына прям обращать итмәгез, внимание, тотыгыз да эшләгез. И барысы да получится. Пусть беренче тапкырдан килеп чыкмасын, икенче тапкырдан килеп чыкмасын, әйме? Но өченчедән тапкырдан бит ул. Чынлап та килеп чыгачак. Нәрсә дә булса. Юк, анысы шулай инде.
Да, үзегезнең хыял. Менә кемдер путешествовать итәргә мечтает, әйме? Ул бит әгәр дә уйласам бит аны өчен бөтенесен булдырып була. Юк, анысы шулай. Үзебездән тора бит. Юк, мин килешәм моның белән. Мин э, зона комфорта дигән ни төшенчә. Ул дөрес әйбер ул.
Мин, әйе, мин мин нәрсәгә чыкмыйм моннан, мәсәлән, мин үз мин моны әйтәм, мин ну, миңа психолог та кирәк, мин ялкау. Это, давай, Роберт, ты сможешь, просто выйди из зоны комфорта. Миңа, миңа үстән карыйлар шулай, мин ятам.

Анысы шулай, валлахи. Ләкин мин менә күп өлешем әйме менә. Бу вакытның күп өлешем мин барыбер ятам гына менә. Мин ялкау. Мин ялкау. Юк. Минем үлчә керәсе килә.
Ләкин аны ягырга Аны иренә. ягырга, юк, ягырга кирәк аны.
Күрәсең, күп эшләргә кирәк әйме. Менә мәсәлән, элек ничек бит әйме, э, телевизор ди, иди переключи телевизор дияләр бит әйме. Каналын алыштыра әйме, син киләсең, пытык, пытык, пытык, пытык алыштырасың. Шулай бит инде әйме. Кемдер ачуы чыкты бит инде әйме, шулай инде итәргә. Әйе. Әйдә пульт ясыйк әле просто. Әйе, басып кына үстерәләр. Баласын да тик җибәрәсе юк телевизор янына тегенди. Нәрсә ыргытасы да юк нәрсә. Менә лень это двигатель ой прогресса шулай бит инде. Ну шулай. Хай, хай, аны алай юк дип әйтмә инде син. Лень, лень и мозги барыбер кирәк, әйбәт. Совсем ялкау кеше, әгәр дә белем алмаса, ул бу әйберләргә ничек барып җитәри? Аны бит уйлап бетерергә кирәк, аңлыйсыңмы син? Әгәр дә кеше совсем сантый булып калса, Җүләр, ахмак. ялкаулыгы аркасында, ул прогрессны ничек дәвам иттерсез? И вообще минем кулым авырта, Роберт. Җәмәгать, э, э, гомумән, мондый эфирлар тарихында беренче тапкыр нәкъ менә сезнең алдыгызда, э, Казаныбызда, гомумән Татарстаныбызда бер ялкауга артык булачак.
Димәк, э, чибәр туташ э, булудан кала, әле ул безнең психолог та, массажист та, риэлтор да, блогер да. Бу э, нәрсә турында сөйли, дуслар? Сез дә иренмичә төрле юнәлештә эшли аласыз дигәнне дәлилләп тора һәм э, төрле юнәлешләрдә эшләүдә сезгә әле шул ук вакытта матур булып калырга да комачау итмәячәк. Менә Ләйсән, сезгә Юк, мин моның ачык дәлиле. Мин, әйе, мин килешәм синең сүзләр белән, кушылам синең сүзләргә. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Мондый э, чибәр кыз хатыннар арасында, кыз хатыннар димим, ладно? Давай, дальше. Хатын кыз димим, ладно?
Хатын кыз, әнчик яңгырый, кыз хатын, девушка булып әйтенде.